Derhêner Honer Selîm û fîlmê wî Welatê min bi îsotên xwe yên şêrîn. Dem baş em ê di xeleka xwe ya dehemîn de ji programê Dîdargeha Sînema di gel we bin. Huner Selîm derhênerekî kurd e di sala hezar û neh sed û şêst û çar an de li bajarê Aqra yê Kurdistana Iraqê ji dayik bûye. Di hevdeh saliya xwe de koçberî Îtalyayê bûye û xwendina xwe li wir heya bi zanîngehê qedandiye û piştre berê xwe didê Fransa û li wir niştecî bû û xelata baştirîn film di mehrecana Bindoqiya ya Navdewletî de wergirt. Di sala du hezar û sisiyan de li ser filmê xwe yê bi navê Vodka Leymun a wî gelek film li ser doza kurdî deranîne, ji wan jî Azadî ji Kurdistan re li pişt xewnên me, Vodka Leymun, Kîlomitr Sifir, Newala, Daholê, Fistanê Teng û Welatê Min bi îsotê xwe yên şêrîn. Selîm dibêje, Ez bawer im ku têkiliyê min bi sînema re di zaroktîya min de rû da. Bê ku ez lê hayedar bim. Dema ku min bi malbata xwe re ji ber artêşa Iraqê baz da, em di çiyan de niştecî bûn û di şikefta de man. Bavê min guh dida helbestê. Ji lewra wî her şev ji me re helbestên kurdî yên klasîk dixwendin. Min jê fêm nedikir. Heya ku carekê li pêşiya min dîwanek vekir û tabloyek hunerî tê de bû. Ew cara pêşî bû ku min wê ne didîtin. Wêdeyên jin ne xweşik bûn. Di ber guhdarkirina helbestan re min ji xwe re li wan wêneyên rengereng dimeyzand. Piştî ku em vegeriyan bajêr, min televîzyon jî nas kir û dît. Ew jî wek ku tê bîra min, xalê min di destpêka salên hefteyan de, Kirîbû. Min hingî ji xwe dipirsî, Çima ev alav bi erebî diaxiva û em bi xwe li Kurdistanê ne? Lê bi rastî pêşî hate serê min ku ez sebebtekê çê bikim ku Karîbê bi kurdî bi malbata min re biaxivin û di filmê xwe de welatê min bi îsotên xwe yên şêrîn derhêner. Dorî doza kurdî neketiya û hin pirsa di bin rokê de ji miletê kurd dike. Ji berpirsyariyek rexneyî pirsa serxwebûna Kurdistanê dike û her wiha têkiliyên civakî û siyasî li herêma Kurdistana Iraqê yên ku êlan an ku eşîran dest daniye li ser yasayan li wir. Wilo ku qehremanê sereke Baran bi hespa xwe li nav çiyayan digera li ber dengê awazên gavanan lê carna tê xuyakirin wek donkîşotekî rojhilatiya û şerê desthilata çirok dike ya ku dest daniye li ser hin gundan û her wiha riyên qaçaxçiya nerewa li ser sînor ku xwediyên wan gundan beramberî betrola revandî dermanê çirok ji tirkan werdigirin û wan difiroşin nexweşên xizan ji kurdan. Film li qadeke vekirî dest pê dike ku kurdekî bi diziyê hatiye tawanbarkirin li benda sezakirina xwe ya bidarvekirinê bi têlên cilan bê ku yek mercên bidarvekirinê jî hebin.

Nîne bê siza. Cenabê Dadwer. Cenabê Dixtor. Berêz. Cenabê Mela. Ev ru kes xwe serfiraz û serbilind bînim. Ku bo cara yekê ye. Di dîroka miletê Kurd de hukmê sêderedanê bi ragehênîn.

Tu qanûn niyo. Gereke vin derê me. Erê, ew piyawe nemirt. Qanûn çi dede? Qanûn îcbarî ye. Divê li sedare bidire. Ma besey neke me yê dire di derdeke me. Muhebet bide me. Me zîndan çî nekîne. Divê bimrî. Baş e, gule şîle pişta serî bidin va mişkîleke tewal bîn. Na na, qebûl nakim. Sedare, sedare. Na na, min Hemûdî wete wan.

Dibe ku kêliyên vê bûyerê dîmenên herî bwate û bandor bin di film de ku gingeşeke bêsûd di navbera endamên desthilatê de çê dibe. Li ser biryara bidarvekirinê xem û azar têne holê bi diyarkirina serhişkî û xwînmijiya desthilata nû. Lê Barranê Serhildayî vê yekê napejirîne û beramberî got destê xwe li ser kal hin negire doza veguhestina xwe wek efserekî ewlekarî bo xwimriyan kir. Ew jî gundekî kurdî yê ji bîr bûye. Li ser sînorê Tirkiyê li nav çiyayên Kurdistanê dikeve. Ku dîmenên film bi xwe jî li wî gundî hatine kişandin, ji belî dîmenên bi darvekirinê ku li Hewlêrê hatiye kişandin. Li devereke din ji Kurdistanê keça bi navê Govend ku rola kurdeke Îranê Gulşifte Farahanî dilîze. Bavê xwe bi bawerkirin dide ku divê erê bike li ser çûna wê bo Umriyan. Pêwîst bo we nîye bo me nigeran bin. Qisa govand. Bavê gotî na yanî na. Carek tiriş nagereyto bo gund. Ema hûma lêre kar ekin. Hîç pêwîst man bi parê to nîye. Eger te şû bi teqyedînî bikiriba ev mesele jî me nedibo. Bavke giyan me û jinik nîyên bo teqyedîn. Lê kiça min tu kiç î. Tu bi bawerî bi birakan em heye. Wanîye?

Baweriyan bi te jî heye kiça min. Ji bo ku li wê derê wek mamoste bixebite ji ber ku gund ji mamosteyên zaroka bêpar maye. Ew di hewldanên xwe de bi ser dikeve û bavê wê erê dike li ser çûna wê. Bi tevî ku hin birayên wê qayîl nebûn jî. Wilo govenda Mereqdar û Baran dê serhilday rastî heftên û derhêner di gel kesayetiya herduwan di nav siruşta Kurdistanê de digeran. Bi vî rengî govend û Baran xewna derhêner bi Kurdistaneke azad, Bi cî tînin. Bi tevî ku wî di gelek filmên xwe yên berê de ev xewn bi kar aniya. Heya ku her du xewnkarên ciwan yên ku qeder û piştre evînê ewgehandin hevdu, rastî desthilata herêmê tên. Desthilata ku Ezîz Axa nûnertiya wê dike. Ku ew jî pêşewayê herêma çiyayî ya ku ceberût û sitema xwe li ser her kesî pêk tîne, te bi dadgerê herêmê û her wiha qaçaxçî û qaçaxçiyan di riya mêrên xwe yên çekdar re diparêze. Baran, ez tê nakim ew çi ve girtiye? Çi serwînîn e ew, dosa ew vala ye. Îlacê ku vexto ver dira î nirosinî.

Bakur kî xistî? Cefer Mehmet Emîn tu yî? Erê ez benî. Tu van ku niha ser xwe qebîl dikî? Na. Wekî ku hûn jî dizanin Laliyê din ê sînor hin xizmê me û malbatê me hene. Û car car ne pêwîst e ku em li hev xorak wergerînin. Ez barim te şahidek jî heye. Axayê min a xwediyê şan û şeref û şohret şehadet dide ku Cafer Mihemed Emîn mirovek dirust, namûs û şeref û dilnîna ye. Cafer Mihemed Emîn Tu azad î. Destpî veke. Pêşew wayekî ku keysa xwe li her tiştî tîne û di nav wan de ol û yasayên civakî ta ku xwe ji baran xelas bike û her wiha govend Ya ku ti nemabû ku li ser destê birakî xwe bê kuştin. Piştî ku Ezîz Axa bê bextiyên sincî xistin situwê wê de.

Duayê bikirî bo min. Dayk! Kamîra Selîm di nav siruşta Kurdistanê ya pîroz û xweşik de digera, di nav çiya û kindalan de û mêrg û çîmenan de. Lê ew hişkî û zora xelkên herêmê jî tîne ziman ku dibe navê film bi xwe jî ji van nakokiyan hatibe û film ji qehremaniya Kurkmez Arslan, Baran e, Gulşifte Ferahanî, Govend, Tark Akrey, Ezîz Axaya, Mîr Murad Bedirxan, Tacidîn e, Suad Osta, Rêber e, Mizgîn Cemo, Zîrek. Sînaryo û diyalog Honer Selîm bi alîkariya Antoan Le Cambles, rêveberê wênegeriyê Pascal Offray, dîmenên film li Kurdistanê hatin akişandin bi dirêjiya sed deqî û zimanê film Kurdî, Tirkî û Erebî ye û film gelek xelat wergirtine, em ê hemî xelatan di bio de binvîsin û her wiha film hate hilbijartin ji bo Mehrecana Cannes Cannes Film Vestival di du hezar û sêzdan de hemî Lincoln girêdayî bi film di bayo de ne, me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.